Dit programma is powered by Itoco. Feel at home! For di unda ku bo por ta mira nos aworakí, nos ke yamá bo bon biní, gradisí bo pa e sintonia i invitá bo na mes momento pa dia tres di desèmber kaminda e Itoco ta organisando E Antilianse Kerstmarkt Buscando e Ayaca di Oro. Aña pasá e tabata un hit. No tabatin lugá pa pone hende den Sunrise Party Center. Dus e aña aki nos ta bai un lèvel mas haltu, nos ta bai un lugá un tiki mas, un tiki, hopi mas grandi, nos ta bai Grote Kerk den Den Haag. Kòrda pa bo mark'e fecha anto bèstèl bo ticket riba Ey strepia ariba toko punt nl pa diesinku euro, anto mucha te diesdos aña ta drenta gratis, pasobra e aña aki mi ta bisa bo nos ta bay pasa bon. Si bo no por bay nos islanan pa celebra fin di aña, bin sinti e sabor y e calor di fin di aña den e Antilliaanse Kerstmarkt buscando e ayaca di oro, Cuminda pa no caba. Coy boca dushi pa no caba. Informacion, bin mira nos hendenan kico tur nan ta haci cu nan bida aki riba Hulanda. Lo bo no kere, bo tambe ta invita. Hunto cu nos awe Rita, Emmy y Shaira. Rita cu Emmy ta batey aña pasa durante e prome Antilianse Kerstmarkt. Ami cuminsa cu Rita. Con abo a experencia e prome Antiliaanse Kerstmarkt. Oriaka un bia mas un placer di topa bo, sinta na mesa cu bo awor aki. Pa mi, pa bay riba e Antiliaanse Kerst Kerstmarkt aña pasa tabata un cos tremendo. Un no tin palabra pa bisa con dushi nos a pasa e ideanan, bo ta topa nos hendenan cu bo tin años sin topa, ey, coma y e cos dushi Ai mi Dios guarda mi. E kumindanan tabata. Tremendo, tremendo, e kos dushi nan tamba tambe tabata masha dushi mes, sigur sigur, anto mi ta bisa si guarda bini ku potmoni yen yen pasobra ta hopi kos dushi di nos Nos hendenan tin e dia ei, sigur sigur. Enton dushi ambiente. Sí, no i importante ta tambe ku bo por bini ku henter famia. Bo ta bin ku wela, ku mama, ku yu, ku ñetu, bo ta bin sinta henter dia einan paso henter dia tin kos pa entretené bo i tin kos pa mucha, kos pa hende grandi, kos pa hende na un tiki mas grandi. Dus. Sigur sigur e aña aki atrobe piggy. Bo tey mané bolo. Bo mané bombo cati. Mané siempre mi ta bisa bombo cati. Nos ta bin bek riba esey. Emmy abo taba tey aña pasa hunto cu bo yu bo tabatin un mané nan ta aña pasa nos ta tin un mesa bo ta tin un mesa grandi cu cosnan di cabey masha leuk mes con abo a pasa aña pasa. Pa promé mi ke ama Koreaka danki ku mi pudi ta e presidente kinanan. Aña pasá tabata tremendo. Nos a pasa hopi dushi. Tata nos promé Antilliaanse Kerstmarkt uiteraard. Nos a a di mes nos a stèl nos mesa ku tur nos koe kabei na kesenan. Anto pa nos por wahta e hendenan ku ta bini. Pasobra niun hende sa kiko nan por averwá. Nò. Anto e tcc ta ta e kos. Pasobra despues di un par di ora ku bo a mira. E hendenan ta keda drenta ku no op gegeven moment no tin kaminda pa pone hende pa keda mané wow tur e hendenan aki a bini pa hohuntamente nos selebrá di bèrdat e Antiliaanse Kèrsmaart aki tabata hopi na tremendo. Mi bisa bo un tiki den mi kurason ami si a verwagt e kos Un grandi asina, pasobra no ta tin un kos asina aki nana, anto e tabata ègt el a yena e buraku, i e muchanan aki di Itoko, eigenlijk m'a bisa nan manera Djeon ta kanta, nan tin un diamante den bo man, no tin ku piki piedra. No, esei ta ègt bèrdat, anto mi ta haña a sumamente bunita kon ta tin diferente bandanan tambe, foral esun di aginados ku bo ta sinti bo Echt na cas. E aña ki nos ta bai tin ta bou! Awel ta mas mion ainda. No, esey ta echt, no keda manera echt asombrá, pasobra ora nan ta ta toka bo sa como bo ta sinti bo echt na un snack na Kòrsou, e hairu fresku, e kalor, echt bo ta sinti bo na cas. Esey, ma echt gosa di e Antiliaanse Kèrsmaak i e aña aki nos t'ei Mane bo lo, sigur. Shaira abo tog bo no tabatei e aña ku a pasa na e kers mar pero bo a tende di dje si? Si. Ora i a kaba un tarde, danki pa e invitashon, mi a tende di dje, mi a tende bon komentario di dje, pero mi mes no ta tei di beraat mi a mira e propaganda keseyanan pasa forbei. Pero ho mal lubida. Pero e e comentarionan ku bo a tende despues ta hopi hopi bon si. Bo tambe ta organisadó di evento. Nunka bon pensa pa organisá un kos asina? No, paso December eigenlijk mi focus ta pa hasi mi ultimo fiesta anto pa mi shutdown. Anto pa mi bai fo pa pa siguiente aña. Paso durante e aña bo ta hasi diferente aktividat. Si, si. E aña aki mi a kis tambe pa hasi un un un un show di Pasku, pa mas fin di aña. Paso mi ta sinti cu angel a kakina nos no tin nada di di pa e temporada Paso ki fecha ta? Bintidos di december. Ok, nos ta bin ariba e seño, djis aki. Awoshonan, bosnan tur ta biba aki na un cantidad di aña caba. Abo tin cuantu aña ta biba aki? Bintishete. Emmy? Ami tambe bintipico, fey no bintiocho. Y Rita? Ami tambe bintishete aña. Ok. Awo. Kon bo staan pasa bo staan prome pasku na Hulanda? Bo staan ta kòrda? Sí, ami sí ta kòrda. E prome pasku e personanan sa bin pa studio, ami ku mi ruman Moe, anto nan ta bisa bo mes ora e prome ai bon tin ku bai, bo tin ku keda aki nan. Entonces esei ta e afsprak ku nos mayornan, ah no, nos ta keda aki nan. Segun dia ta yega nos ta keda aki nan. Dia bintitres mi tabata di no boso a ta biña bou anto boso a bai duru tambe. Boso a paka e maleta apura. Mi no ta ni kor di e parti di e maleta kon el a bai pero mi tata bel nos bintitres bisa nos mañan djus ke boso nan ta bula. Awel nuene no a korda nada ku nan a bisa bo ku ta e goeie voorneme pa bo no bai pa bo sa pa bo kustumbra te esena anto nos a bai mes ora anto asina nos a keda bai un par di aña despues nos stop di bai december mi hermansi a keda ku e kustumber. Anto paso mi a kies pa mi bay carnaval. Pues ora e diciembre mi ta pasa e con aki na na anto mi ta bay carnaval. Despues di mi un cinco seis aña haciende mi a marca un andere keuze ora. Anto con bo ta pasa bo pascu aki na? Na cas. Trankil? Si gewoon na cas. Cu bo tradicionnan antillano? No tanto, pasobra mi no ta tanto di come tur e cosnan, mi ke comenan ora ke dia pasa cu nan no ta mas. Te ora mi ke sio, te ora mi ke Pero bo ta ha. kasá, bo kasá ta ang hulandes, a bo no ta kasá, bo ta No. soltré, Mi nu, ta sol- soltera. Trena. Ke mene ora bo no ta hasi hopi di nos tradishonnan durante No, Paskua? no ègt. Awe, No e ora ègt. bo tin ku bin e Antilliaanse Si, no. Kersmaak, Paso einan bo tin come ayaca, zult, e sopi, e ham di Pasco, echt. Yo wil het niet weten. Rita, con a bo pasa bo prome Pasco akinan? Drama. Ayaca drama. Mi ta mira mi bon cla, mi ta cera mi wowo, mi ta mira mi sinta na vensterbank ta yora na cas di mi amiga. Mi di, e cos aki ende naki ta yama Pasco. Ende naki nan nos aki ta Pasco. No, ey fe de dia y midí nunca mas! Así ni mes m'a traha mi hayaca, m'a traha mi pan den hamon. A botá traha doi cosi? Sí, sí, sí, sí, sí. Fuera di traha yu, mi ta traha hayaca, mi ta traha hayaca, mi ta traha pan den hamon. Anto e bo sa e tradicion, e tradicion di, di, di, E sala di galiña. Anto e dor di ku mi achtergrond ta portugues, nos tin manera un caldo di galiña ku nos ta traha, anto esei ta e entrada ora di kome pasku. Bo komprende ke men eseinan no ta faya Niun pas ku mi di, No, yu, hey muey a mata mi, mesun kos ke friu ei. Anto mi amiga, mi amiga ta tin for warme, ta kagele ta tin, Rita ta biba sinta riba e koi, no kima tu bèl ku keseyo, no yu, no, no. Awor Emmy kon a pasa bo prome Pasku na Hulanda? El a bisa, Ami no ta kòrda mas ta bon kon mi apa seliador ku nuebe aña. Waarschijnlijk wel. Ku nuebe aña mi ta tin, di e mas bini, dus mi no ta kòrda asina bon, pero mi ta kòrda si ku durante añanan, durante mi ta birando grandi, mi ta ta puntra mi mes si ta ke koki, ta asina kinan ta pasa Paskua kinan nan, pasobra e ta Hopi mas friu, letterlijk friu cu nos ta pasando in e Corsou. Dus e coi ta algo cu bo mes sigur, anto mi a haci mi esfuerso cu mi ta corre fdi mas diesocho aña, ta casi tur aña mi ta ta bay Corsou, december, pa mi. Pero a ba bin cu bo mayornan of ba bin. Si, mi a bin cu mi mama. Mabin ku mi mama ku mi rumannan nos a bin Hulanda. Anto nos a bin na un kas di un primu di mi mama. Dus e tabata èg, bo no tin bo mes lugá tampoco kisaina. Dus e tabata èg, ami a sinti èg letterlijk un beetje koud. Dus e wòrmte di fin di aña si, ma èg ta sinti falta di dje. Awor, kisas, mi sa si boso nan ta kòrda esaki, kua ta e Pasku di mas dushi ku boso nan a hegi pasa ever? Nos a ta kòrda nada di un Paskua ku bo ta bisa, E e esaki mi no ta lubida nunka mas. Ami ta kere esun di mi tata di e mai mi promé yu, ku bo ta ècht e ora ei un gezin, anto ya ku bo ta sinti e warmte tòg e ora ei ku otro. Mi ta kere esei ta ta mi Paskua di mas dushi den dos mil diestres. Esei ta ora ku baña bo promé yu. Sí. Ya. No mi sa, mi por kòrda, mi ta kere chi, na chikitu. Pasobra aki nan si, aki nan no ta. Bo no tin nada memorabel den e viahe. No, aki nan no. Arita? No, ami, bo sa Coriaca, viahe, Pascu, pa mi ta e tempu di mas bunita pa mi di henter aña. Echt echt. Fin di October ya caba ma cuminsa mi tin ter un zolder ekipa di kooi paas ku mi tabata konta nan awor ei mi tin un kerstdorp di dies meter largu ku kabel banda e ta bai te na punta di e kerstboom. Total na mi shon ta biba te un palasio. No te un kas. Pero m'a hasiel un manera cu echt anto ke muchanan chikitonan ta gusta. Bo comprende ke men enter un un un kersdorp anto ya sala, comedor ta tur na guilandes dorná, no djis poní, pero ya anto asina mi ta yena e e e ambiente ei, crea e ambiente anto di mes cu e tramentu di ayaca.

Si pa cu ayaca di oro dus nos ta bay mira ta con ta bay haci e cose. Ma en ieder geval esey ta cos di mira. Awor Emmy bo ta papia ora y cu di e baña bo prome yu, pa bo esey ta echt e prome Pascu cu bo ta echt tin na bo curason. Papiando di bo yu, ba cuminsa eigenlijk negoshi door di bo yu. Bo yu ta empresario, cuanto aña tin? Djes tres, djes cuatro? Ita bay haci djes aña. Pior atrobe dies aña. E ta e motivacion eigenlijk cu bo a cuminsa pasobra cu nan tabata tent'é na scol eigenlijk cu su cabeinan, cu su cabeinan ta cruz of cu e cabei no ta bon. Anto e cos ei ta tin efecto riba dje? Sigur, sigur. El a el a cuminsa na un dia cu mi ta ta piñele pe bai scol, anto m'a piñele cu cabei a bri. Anto eigenlijk el a cuminsa yora. di modo ku m'a puntr'é di kon bo ta yora eingelik, m'a kere promé mi ta ranka su kabei òf algu asina, pero el a bisa mi ku eingelik e no ke peña kabei a bri. Anto i nan m'a para kento anto m'a puntr'é di kon bo no ke peña kabei a bri. Anto i nan el a bisa mi ku eingelik e tin un temporada ta kaba ku ta wòrdu gepès na skol dor di su kabeinan, plus dor di su koló. Y abo no ta tin e door, bo no a ripara te n'e momento ey? No, no, no, mi no a ripar'é te n'e momento ey, anto maña hopi bon kel a brengi tog dilanti paso nos por a èg sinta papia over di esey. Manera nos sa esey ta algo cu nos hendenan di color ta haña mayoria bia mey te maken, locual cu ta hopi jammer, pero m'a èg sinta papia cu n'e, anto m'a splik'éle cu èg'le cu Scabena ta hopi netchi, e ta netchi manera e ta. e ta sufisiente manera e ta, anto ku e no mester ya wòri ku e mening eigenlijk di e muchanan di skol. Pasobra mi a mi a mustr'ela kuantu ku nos basi ku nos kabeinan kual e muchanan no bas, pasobra mayoria beinan kabeinan ta holos. Dos inanan oi la bai skol ku esei nan ma si nan pensa ku mi ta hasi algu ku esaki pa mi tòg pone un positivo drai a dese hele gebeure pasobra mi tambe a wòrdu gepèst antes anto mi sa ke esei ta kon mi idee biain si si si pasobra ora mi a yega hulanda mi a yega ègt den un dòrp ku no so tata e famia kolor skur dus inanan ma si nan pensa e ora ei ku mi ta bai ya Bo ta bai laga e cos ei stroba e mucha su desaroyo, pasobra abo sa kico aba sinti na momento cu nan a tenta abo. Sí, anto mi di juist mi ta bai haci pa e peña mas bia su cabai na los, anto mi ta ta buscando asesoresnan pa haci su cabai tambe mas leuk. Um pa dun'é mas koló. Anto i nannan m'a kuminsá ku e ondersuk pa mi buska nos balabalanan di ántes, um nos krachesnan den kabèj, ke eseinan. Anto mi no ta ta haña hopi di esei. Anto esei maña yammer pasobra mi di ántes ta, ha, dja saber mayoria bes ta dia di peña, dia di laba kabèj pa bo sinda peña. Pa hinter semana bo bai skol kuné. Anto i nan nan ma kumsa ke onderzoek, anto ma mira ku eigenlik akinan na Hulanda no tin hopi lugá ku e produktonan ei. Anto i nan nan ma start mi onderzoek pa mi mes bai buska nan, pa mi mes trese nan riba merkado, anto asina Isha Swartz a. kuminsá. Anto kon Leo bo ta ku Isha's World awor aki? Kon e ta drai? Sí, e ta drai hopi bon, paso manera m'a bisa e no ta ègt bo no tin hopi di esakinan produktonan aki akinan na Hulanda. Pa hendenan ka bei krus. Sí. Anto dor ku nos ta un wèpshòp, hendenan hinter Hulanda por bestèl. Anto e tin hopi resultado? Tròwens ki tabata e resultado ku ban haña di e kèrsmàrk? Hopi bon. Sí, no? Hopi bon, sí. Hopi hende di nos color tambe ta bisa en berdad cu e e bala bala di antes. Mi ta buscando cu aki masha dia pa mi yunan, pero mi banja nan. Dus e um animo ta ta echt hopi leuk, Bo a hopi leuk. sinti bo grei. Sigur, sigur, sigur. Ya. Awor, um, abo, um, Shaira, kico ta bo trabao? Mi ta eigenlijk promotor mi ta traha den mi tra prive tambe si pero mi ta promotor mi ta organisa fiesta actividad show Pero bo bo pasobra bo a bisa mi bo a bin studia aba ku bo ruman kiko kiko bo a studia? Comercial economia Aba ok anto ora bo a kabi studia bo a bai traha pa Bai traha un bai traha doño trabou si kimin awoki tambe bo ta traha pa un doño trabou pero bo ta hasi bo kosnan Correcto apart ok anto den ki ramo bo a bo a por ta funciona. En principio awor mi tabata traha hopi tempo den banconan osea como advisor di hypotheek anto awor ke mi ta haci otro trabao. Cu bon ke bisa? No. Ok. Pero e ora bo ta organisa bo fiestanan anto ki momento e gana of e sintimento pa organisa esey a bini? En principio. Ma kita kai den dje ei gèlèk pasobra mi tabata si mi ta ta traha awor a bin e krisis dus ku trabajonan bo ta kita bai kita bai bin bai bin paso financiela wèra ta ta tin su struggle nan no anto toevallig un wende ta tin. Ta tin un banda ku ta tin mester un manager, dje nan a bira manager dje banda, dje nan a sigui su sa tiki tiki, ba ròl, si, ba ròl drenta den e kos. I ku pashon, pasobra bo ta hasié awo ku pashon. Si, mi ta hasié, mi ta hasié, mi ta hasié ku basta, si, basta pashon. Kiko ta e evento ku mas a keda na bo kurason, ku bai ke hasi te awo? Pasobra fin ki aña bo ta bezig kaba? Mi tin mester un shete aña ta hasi. Pero persoonlijke kos laster na puntrami do mi ta realisá e kos ku mas mi ta haña leuk pa hasi ta organisá show mi kere ta mas mi kos e ta mas mi ta gran bai do e fiesta mi ta bai si pero mi ta èk gran bai do e fiesta pero show si mi ta kòrda manera diciember ora mi tabata bai Kòrsou nos ta bai èk pa nos bai show Ey bo ta corre tempo na ya cuanto show ta tin. Cu bo paña nan. Pasobra aki nan bo ta ya chance o bibia pa bisti bunita asina aki nan. Pasobra aki nan tur e ta dal un ke asun slop. Si masha eenvoudig. Awor Rita abo bo no tabata presentador prome bo tabata haci otro cos ki bo tabata haci Ki tabata bo core business? Bon ya, mi ta autoverkoopster. Ma studiele akinan na Hulanda, anto mi tabata traha komo bendedó di outo, tantu outo nobo ku outo segunda mano. Dus ya, na Kòrsou mi a traha na Alekosnòg, ku awor aki no ta eksistí mas, el a kima, mi a komprendé, na Karakasbai. Anto mi tabata komo resepshonista Ta seka alecos nog den garashi. Tur ora m'a bin Hulanda mi di m'a gusta e cuestion di auto. Ento el a bira un uitdaging pasobra wak nos hende hombernan ta pensa nos hende muhernan no sa net un donder di auto. Nan ta kere. Nan a kere. Awor seka mi nan a dal nan dede hopi duru. Pasobra ora ku nan bini, si, mi ke mi ke papia ku un mekaniko, mi di, Meneer, ta ki ku e problema ta? No, mi tin ku papia ku un mekaniko, bo ta hende muhé, bo sa nada di e outo? Mi di, Awèn, meneer, si bo no bisa mi ta kinan bo ta keda pará. Pasobra bo ta balotando mi awor aki. Anto asina e ta tin, despues tin di nan ta bin pidi mi despensa, maya, bokèt di flor òf bòtri biña di regalo, pero e ta un leuke ervaring. Esei tabata Loke mi tabata hasi promé. Anto na ki momentu bo a ròl drenta komo presentadó? Wak, e kos ku ta ku un bia mi a wòrdu invitado di Stefan Santiago pasobra e ta tin na mesa na rtv shete, seka Red Wijngaarden. Anto e ta tin e tema. Un tema pikante ta ken ta kòrta orea promé, e hòmber òf e muhé. Anto ami fèl, ami ta defendé nos hende muhénan. Pasobra ami ta bisa si e hòmber por kòrta orea nos muhé tambe por, ta ki falta nos. Anto e ora ei, e dia ei, e dia ei nos tabata tei E anochi ei, anto despues despues di programa Red a bin puntra mi si mi ke tei den e programa na mesa komo side kick. Mi a bise'ele mi ta pens'é despues mi a bise'ele si. Anto despues Stefan a bai biba Kòrsou anto a reama tuma na mesa ku awor aki ta pika pika talk show. Pero awor bo ta online, bo no ta riba televishon. No, no. Anto kon e online ta bai? Fantastico fantastico bo sa e bonita di e mundo digital wak e tin su cos malo y su menos malo anto su cos bon e mundo digital ta cu unda cu bo ta Bo por bai life. Anto ta esei t'e kos ke men bo mester ta persei na Hulanda, mi por ta na Kòrsou, mi por ta na Antartika mes, basta ku tin internet. Anto e ora e wifi, bo por bai life. Esei t'e bunita di e mundu digital. Awor, kon bosonan ta mira òf kiko bosonan ta pensa ku Hulanda por siña fo'i nos den parti di selebrashon di fin di aña? Paso wak, hopi bia bo ta haña cu hulandesnan no, no ta tur, paso nos no por compara tur, pero hopi bianan no ta masha entusiasma pa bishita nos eventonan, paso hopi bia, laga nos ta sincero, nos eventonan ta mene, nan ta siye un poco, hopi inbishitabel, mi bisa asi, nan ta bin, bin bringa, bin bebe, bin tira. Maske cu eigenlijk e ta E ta un kos ku hendenan tin den nan kabes ku no ta pasando años kaba asi, he. Nee, nee, nee, pero e ta laga e persepshon ku e hendenan tin ku no, a mi ta bai ku Indiano paso pa nan no, ya. Masha ai kaba no tin ku bo ta haña bringamentu na fiesta, of ten minste na mi aktividatnan a mi no a yega di make mei. Awor, paso ami ta bisa un hende ku ta sali ku e idea ei pa bin hasi malu, bo ta, bo tin idea kaba fe na kas. Enton kon ku bo a krea e momentu ei? Tensei ku un hende a trapa bo pia òf nan a bai bale ku bo chik òf un kos asina. Pero ami ta bisa tin hopi manera ku nos por bai om ku un situasi. Paso bo ta hinca bo mes den problema, bo ta crea un problema pa tur hende rondó di bo y pa esun cu ta organiza tambe e ta laga un stempel. Pero e bon ta cu na Antilliaanse Kerstmarkt nos tur ta hendenan cu ta bini cu un aura limpi, cu un curazon contentu, cu e bon humor, cu e bon vibracion pa nos bay pasa un dia huntu cu nos famia Kontentu, den un ambiente sano ku bon kuminda, dushi ambiente, he? Sigur, sigur. Kiko nos por spera e aña aki di bo, Emmy, na e Antiliaans Kersmarkt? So bo ta ei atrobe? Sigur, sigur nos ta ei. Mi ta kere nos ta bai ta mas grandi, dus nos ta bini ku mas produkto, pasobra di mes manera nos a bisa promé, mi no ta ta sa ki mi por a verwacht, dus di mes bo no ta bin ku tur kos, paso, he? Pero awoki. Cu mi a experiencia e prome parti nos ta bin mas mion, hopi mas producto. Bo no ke bisa. Paso aña pasa bo tabatin cosnan di pone den cabey, accesorio. Si, dus locualnan cu nos ta bende ta bala bala pa den cabey, nos ta bende kraaltjes di diferente tamayo, diferente color, nos ta bende streki, Tambe paden kabei anto nos tin asesorios tambe ku ta hasi tur esakinan un tiki mas fásil. Bo tin nos nan yam'e un kralenreiger na hulandes. Anto esaki ta un produkto kaminda bo tin ke krachesnan aden bo tin ke por ta man'e dies kraches aden anto un pasá bo ta pas'e den e kabei. Anto nos tin tambe un elastiekverwijderar esei ta manera ora bo peña. E mucha bo for be richi richi, anto hopi bey eta dificil pa bo kita e elastic nan. Anto cu esaki door cu e tin un un metal skerpi bo ta djis pase den e elastic anto bo ta kit'e ley. Ok, bo ta bay bini cu cosnan tambe cu ta yuda e mamanan asi bida un tiki mas facil y p'e muchanan tambe menos stress, pasobra e muchanan no ke pa bo trek e cabey muchu. Mayoria di beboe ta trek un tiki kabei tog di modo ku nan ta sinti dolo anto esaki ta hasi ku bo ta kita e elastiknan peinloos dus nan no ta sinti dolo mas. Bo produktonan ta optenibel riba Itoco tambe? Sigur sigur, si. Opshonnan, Kòrda Bon, Em i su produktonan di kabei fuera di su mesun wèpsait nan ta optenibel riba Sigur sigur. ei streepje toco punt nl. Bo ta mira e mi ta kere skibi abou den pantaya. Pa asina bo por subi ei ribanan wak kiko tur i toko tin i bestel bo ticket pa e aña aki bo no falta na e Antilliaanse Kerstmarkt. Bon, nos ora tambe ta manera yegando. Shaira, e aña aki nos ta bai tin un Carnaval Village. Komo ta mira e kos ei? Sí, ya mi tin ku wak kiko Kon nos por hinke den otro pa nos partisipá si? ya tur kos ta dependé kiko ta e rekerimentunan pesei no. Tin niun rekerimento, bo no mester ta kasá, bo no mester ta nada, awo bo mester tin un grupi karnaval, anto bo ta bini, e idea di e kèrsmarchenan ta pa bo bin Purba haña mas miembro pa bo grupo. So si gumi hopi hende e aña aki tabata kea tòg ku miembronan a laga un tiki di deseá, pero e aña aki ku bo por bin ku bo grupi karnaval, anto pa bo por haña òf purba trese mas miembro na bo grupo. Lo tabata leuk e hendenan ku ke estrená nan paña nobo, pero e no ta un rekirimentu pa bo partisipá. Bo por bini tambe ku bo paña di e aña anterior, pasobra ku aki na Hulanda ta un bia so bo ta haña chèns di bisti e paña ei. Dùs e ora bo ta haña chèns pa bo lusi bo paña un bia mas, anto nos ta sera e anochi ku un tremendo carnaval show pa nos yama aña tambe T sera e aña biehu pa nos habri e aña nobo y nos hendenan ta hendenan di carnaval dus nos tin cu sera cu un fiesta fuera cu nos ta bay tin un pastor cu ta bin duna bendicion nos ta bay tin grupo di aguinaldo grupo di tambu nos ta bay tin Junior Anzola cu ta bay canta su piesanan spiritual bunita y tambe cancionnan di pascu nos ta bay tin Jeremy Ga nos tin hopi Entretenimentu, nos ta bai tin DJ Brian Cake tambe ku lo tei henter dia. Dus ki bo tin ku hasi? Baña, bisti paña nèchi, wara spar un tiki sèn pa asina bo bini pa bo bin pasa henter e dia sinti bo den ambiente di Pasku. Dames, mi kier a yama bosonan danki pa boso input pa e podcast aki desea bosonan tur clase di exito cu bosonan negoshi boso proyectonan boso plannan tur cos cu boso a tin na bosonan curason felicidad pa boso famianan keda salu anto nos ta topa na e di dos antelianso kerstmarkt buscando e ayaca di oro. Chao! Shona, mis amoresnan di Pika Pika Talk Show, mi ta desea boso un makutu yen yen di lus i amor, anto asin'ei keda deramá henter aña dos mil binti kuater. Mi ta konta ku bosnan pa dos mil binti kuater atrobe. Nos t'ei, bo tambe t'ei? Elevá bo kurason ku alabansa e Pasku aki pa e nasementu di Niño Hesus i e goso ku e ta trese pa nos bida, dushi dianan di Pasku i un aña nobo. Mi ke manda masha saludo i orashon navideño. Risibí Hopi bendishon, salú i amor durante e temporada aki. Felis dianan di fiesta i un aña dos mil binti kuater yen di bendishon! Dit programma is powered by Itoco, feel at home.